Ka tahuna, ka moho, ehara ko hau e uru nā te mea, whakatakariri ana, ka riri ana, whakamau tonu atu ana, ā, kia hae mō rā noa hau. Nō reira, ehara ko hau. Ā, ki a koe, ā, Huirangi, tēnei mea te mana. Kua oti rā i a ia te kōrero. Hei tā Pirinoaki. Āe, āe, kei te mārama katoa tātou ki tērā āhuatanga, nē. E, kei roto i tēnā iwi, tēnā iwi, tā rātou. Engari ka titiro au ki roto i a mātou o Taranaki, e, kua ngaro katoa atu tērā, Momo tangata. Ko te unga o nāianei, o nō tēnei ao. O te ao o tauiwi, kua takatū mai ki roto i tauiwi ērā āhuatanga. Ana, kua noho ko ngā tūranga e noho rā rātou, hei panapana haere, hei kawe i a rātou ki roto ki ngā iwi, ā, ki roto anō i a mātou. Engari, ko te mea, ko te wawata, ko te whakaaro, āe, koira tonu, ko te whakapapa, ko te iwi e tautoko ana, e rongo ana, e kitea ana, kai te ikitia e tēnā iwi, tā rātou e kite ana. Na, ka noho ai ma taua ahua, hei ere mai i te unga rawao e titiro ana, ae, kai te tautoko i ta ratou ake e whakaaro ana. Na, koirei te mana e tupu ake ana, ne? Ka aere te tangata, kai te wai aere te mana. He mana tangata, he mana whenua, he mana kōrero, he mana wānanga, ā, he mana atua ēnei āhuatanga nei. Kai te eke mai rā ngā mātauranga o ngā atua ki runga i tēnā, e kawe nei i ngā mahi e wāia ai e te iwi. Ana, heoti anō, ka whai atu te iwi i runga i taua mana. Kua kite nē, ā, kua pēea te tautoetoe i roto anō i a rātou, kua kite, e, ka retaea, kei te kori te motu, kei te kori ngā iwi ki te wai i tēnei o tātou. Ana kua tae ki te wā mo te noho puku, a, wā taihoa, a, ka puta i ngā nanunanu me ērā mea kia hoki anō ki te kāinga. Āe, engari tōna mutunga tērā. Ko te kaupapa kei mua, e, ka hoki anō ki aua kōrero, ko te amorangi kei mua, ko te āpaiō kei muri. Na, koinei te āhuatanga o te mana. Kei te rangi, kei te whenua, kei te iwi, e noho tōpū ana. Kia hoki atu ki te mana whenua nei, nā te mea, i roto i ngā mahi a te Kōti Whenua tērā rau tau, rawekehia ngā whenua e ētahi tonu o tātou, ka kī rātou, nō rātou te mana i runga i tēnei whenua. Nā, ka whakarongo. a te te kaiwhakawā o te Kōti Whenua, me kī, ko ētahi kei te kī, te Kōti Tango Whenua, engari, he, he, ko te huna i tae atu ki mua i te aroaro o te Kōti, kei a rātou ki te kōrero, i a rātou te kōrero, kei a rātou te mana o tēnei whenua. Pēhea anō ō whakaaro ki tērā, e Uru? Kāiho, i pā tēnā āhua ki a tātou. Te riro o te mana o te whenua i tētahi, i runga anō i aua mahi e tinihanga. Ka mutu, ko te huna i huri tonu mai, ko te whānau tonu. Te whānau tonu, i pā mai ki ō pāpā tērā. Te harehana atu o nā Anei o wō pāpā i mate ake nei o Ahare rāua ko Tūrei me ko Taua ki te titiro. I nā, nā whenua tō rātau māma. Ana e mau mai ana. A ko te kōrero Pākehā kai runa, no issues. Ara nā tamariki e haere rā i te kimi i o rātau whenua. Nā rātou karawhiu mai, ka whakahokia tō rātou mana ki runa. E koa nāu te mana o wēnei rangi tonu nei. Āuna nā mana e kōrero nei te koroua rā. Pai wēnei kōrero. Nā te mea, āe, te mana, tēnei mea te tāngata, whakaaro iho kai a ia te mana o tētahi mea kua haere te rawe kē. Ina me kī ngā whenua o tētahi, koira te mana ki a au, inea i te whakatikatika i tērā hua e kōrero whenua ana, tēnei. Tātou katoa he mana o tātou, tātou whānau mai nā tātou. Ko Tōnia tēnā, tēnā. E mea ana au, i oreore rawa tātou, kei a tātou anō hoki te mana. Engari, ko te, ko tō tātou whakahaere kē, i a tātou pēhea tō tātou kaha, ki te rea, ki te whakapiki i ō tātou mana, kei reira kē. E eke ai tātou ki taua taumatara. Āe, e nui rā nā mana o nā koroua. Mēnā kuia. Mēnā kuia. Mēnā kuia. Te nui nō nā mōhi o nā koroua rā i ara mai nā kuia. A koa he aha te iwi ka mātakitaki koe kai raro nā kuia e noho ana neha. Ko nā koroua kai runa ko nā kuia. Te māramatanga. I runga i te āhua o tērā kōrero, ka tū ana nā kaumātua te pae me kī te whaikōrero. Kua kite au tēnei āhua. Ki te hē mai te kōrero, te takoto o te kōrero, kua whakatikahia atu e nā kuia o mua. Kōruiruingia nā waewae o nā tarauru. Kōkumekumengia te waewae o te kore rānei ki a te. E noho konui rawa wō kōrero. Na rī ki te whatu, kua kite ai, kua kite. He tīwaha tonu atu tēnei nana te huna i noho rā i mua, te tangata e tū mai rā i runga i te marae. Wai nā tōku i anō, o Ruatāhuna rātou, e noho koe kare koe i te mōhio. Ara he tika tērā, he mana anō kai te kuia. Nō reira, āe. E mea ana au, ā, ko nā mana o nā koroua wēra i runga. E kai a tātou anō nā mana. Ko te, ko te mea kē, pēhea tā tātou whakahaere i, kai wētahi wāhanga i runga i nā, i nā kōrero, nē? Ka koki mai tētahi wahine, ā, e, e mea, e mea, engari tōku mana nei, pēnā au mōhio, kei te tika ai, kare tōku mana nei e tuku i a au, kei ki raro kia whakaae kurī noa atu au ki tā tērā. Nē āe, he rawe tēnei kaupapa i te kōrero. Nā te mea kei te kōrero tātou mō nā mana o nā koroua rā, me tō tātou, me tō mātou mōhio tēnei reana, Te nui nō nā māramatanga o nā korowera kei nā kuia. Koira hoki te nohana o nā kuia ko raro. Ko kite koe i nā kuia o nā ene e nohana i raro. Wheu ruka koe ka kite. Hmm. Ko kore koe kite. Nā te mea i aia nei, i mua, he noho tahi kei nā kuia me nā koroua nei ha. Nō nāia nei ko wehenia mai te tūru o nā koroua. Ah. Kua porohia atu nā kuia rā he wāhanga noa atu. He tika tonu.

Ana kōrero. Ka hoki aku raku mahara ki a Henare Tūwhāngai mā. Kei muri ngā, ngā tuāhine a Aunty Dora me, me, e kata, kia tika tō kōrero, kia tika tō kōrero. Me pēnei, ka, kau hei. Kia Henare tērā. Kia Henare, āe. Ka mutu te kōrero a Henare kua kī. E kore rā, aku, aku tuahine e tū ki te wai e te kohe hoki aku kōrero. Mana o te tangata, korotia nei koe. Nā, kia, kia koe e te au e, he aha kia koe tēnei mea te mana? Ū, aua. Ka teke anō ka, aua, kāre anō kia whakaratia au tēnā. Engari e kōrero ana au mō, mō ngā wāhine o, o ērā wā, nē. Kāre rātou e, ā, ki ō rātou, ā, ki a Uncle Henry, anyway. Āe. Pēhea, pēhea te huna i runga i ō koutou marae, ā, te huna wāhine nei? Ko wai, kei a wai te mana ki te te karanga i ō ope. Nā wai, nā wai ki a ko koe, ko koe, ko koe. Kia heke mai ta kaumātuatanga pea ki runga i ngā wāhine. E, mōhio tonu ana au ki te te wā i panā mai au ki waho o te kīhini kia haere ki te, ki te whare. Te whakatikatika i roto i te whare tīmatanga mai. A muri atu tēnā, kātahi ka panā mai ki mua, Nā, koinei, koinei he kupu, Māui Kara. Koinei ngā kupu. Koirā te tīmatanga mai ki a, ki aha? Haere mai rā tēnei te pō. Koinā anake ngā aha? Tā tīmata i reira tōku nei whai mātauranga ki ērā mahi. Pēhea ki te pae, nā mea tāne ki te tū ki te kōrero. Kei a rātou anō tērā āngata. Ā, kua tino hē haere hoki ō tātou marae ināianei kua kore katoa ngā kaumātua ko ngā mea e piki haere ake ana ki te tū pea i ō rātou tūnga nō te ao Pākehā. Nā, me i haere ki te kura Pākehā i ākona mai i ngā mahi Pākehā. Nā, ka hoki mai ki te kāinga ināianei, ka pēnei anō i te haere ana ki te kura, ki te ako i a rātou ki ngā mahi o runga i te marae. Engari kei te kōrero tātou i te taumata o tēnei mea o te mana. Ko tō, ko te mana tērā o tō marae, whakaatu atu rā, nē ā? Tō pae, te, te huna pakeke e karanga rā i ō ope ki runga i tō, tō marae. Tētahi titiro, ko te titiro kē a te tangata, ko te mana tērā o tō hapū, o tō marae. Nē, wehi rā tūmomo kōrero, he mana anō kai reira. He mana kai ngā kuia, kai ngā korou. Ka tarekai te kuia. te whakatū. Ā, ka tareka ia, anei, pē, i pēnēnia hoki au i a te auē nei. Arā kē nā mea pākeke au, i mua ake i a au. Nā ka rehe au e mōhio he ara ua kuka kai taua wā nei, ka ea nei, ka rehe ka kapa au. Whai te karainga mai koe e tō, e te kuia rā kia haere atu ki, ki te ao. E aua, hae! Ka tae ka kī mai te kuia rā. Me atu, he aha? Ka tae ka kī, e huri. E huri, anei wō kupu. Ka tae au ka huri, ana mā, totoru tonu te tānta i te rori e tū ana. Anei wō kupu. Well, o tērā, tērā kuia, kare hoki e whakapatipati nei ki a ia, kātahi au ka karanga. Te mita nō taku karanga, ka kata au ki a au anō, ka mea, you know, a wai kata? ka whakahoki mai te mea, ania nō tētahi o ō pōhiri, pōhiri. Ā, ka whakahokia mai anō, ka i roto i au i mea, aua ia tēnei mea ka tāpu, you know. Anei tō pōhiri whakamutu na. Taku ngoi nei, taku wā nei, he pink kē pea nei taku kaka. Ka mutu anō taku pōhiri whakamutu na tae au a Wepu i te auē. Taku auē rā, he aroha nōku ki a au anō, arā, kei te titiro mai hoki, nō rua atu ki tō te ope ara mai. Au reira wiriwiri ai, ka tau ka mea, mō a hea rā au noho ai? Ka o au e noho. Wiriwiri hoki au i te kuia rā. Ka noho, kua noho noho katoa nā tāngata. Ka tau nei ka kī mai ki a au, e noho, kuhu mai, ana, kia kuhu atu ki te pito o te tēneti rā nō au. Rei pērā tōku nā whakahauhana, te mana o te kuia. I runa i te marae. Na, i runa i te marae, he mahi tahi tonu nā kuia me nā korou. Te kuia roa atu kei te pōhiri. Nē, kai wētahi wā hoki, kare koe te mōhio koe i te iwi kei te whakaeke. I a ia nei, kua māmā, kua haramai nā wō tēnei i te kī atu ki a koe, ā, nō mea tē ope rā, ā, i mua, e kare kai, kare koe mōhio ko wai. Me mōhio tonu wērā, tērā kuia, ko wai te huna e whakaeke mai rā, ka tarekaia te pōhiri nā kupu e tika ana mō, mō tērā iwi. Nā. Kua mutu te pōhiri a te kuia, he whakarono te, nā korou o te pā ki nā pōhiri a te kuia. Kua moho rātou, a, anei te, nā mea nā. Pērā anō te wahine pōhiri. Ka whakarono ia ki nā whai kōrero a nā koroua rā. Kua whakaaro koe, a, kuini iwi e taua nā kupu, kei te mahue i a au. Kuini kē we taua kupu, kupu. He mahi tahi. Enari ko nā kuia noho. Nō nāi au noho nei hoki kua wehewehengia rātou. I tērā wā pea he kore tūru tonu. Koirā, kai a au tonu nā whakaahua o mātou whaea e noho ana i raro. E noho ana i raro. Ko nā koroua rā, ā, he kai te whiwhi tūru nā koroua rā. Kare nā kuia rā i tawhiti mai nā koroua. Ara koirā te mahi. Whakapunia tētahi te tarau o tana koroua. Ko nui rawa wō kōrero. Ko ahua kotiti kē koe. Tika, tika. Ai. Kei tēnā mahi, mahi a. Pērā nāku ia. Anei kia kororau mōku. Ia koa taku iwi nei ka rono i waku kōrero rā, ai rā anō māua. Ka mea ana ko Tūiwi te hau o ka kai whai koa. Ā, tihei Māori ora. Kātahi, mārokene. Ko He Paper, Ei! Tēnā kia kaha ake te reo mō te, mō te whai kōrero. Kia rongongia mai koe e kōrero ana. Kāre au te iwi rei te mōhio e pēhea ana koe. Ko ki mai ro taku tsunami. A kāti ki a koe te tarau mau ai. Ka tahi au koe ki ati. E, āhua pai ake, pēa mā koe mau te tarau. Rawe rā hua. Wē rāua, ka tareka e koe, nā rā, ōu ake, ka wani, nā ko rōua katoa. Ka tērā māua e whai kōrero. Ka pēnā rā hoki me, kare, ka pai ake pea au i a koe nā ki te kōrero, engari kia māia, kia rite koe ki nā ko rōua o mua ki te kōrero. Kai te whakaakoako noho koe rāua i te mōhioria mai he aha, kai te aha koe. Nā rā, wē rāua, ka mea katoa. Nā, nō reira, kua tae tēnei ki te wā e pātai ai i a, ki a koutou nana. Kua tae tēnei ki te wā e whai kōrero ai te wahine, e tū ai ki runga i te marae whai kōrero ai. E, he pēnara hoki e whakaaengia, kāti, e, he tūnā anō te wahine, nē. Kua hiahia noa atu ā mātou nā tamariki ki te tū ki te kōrero. Kua tū kē wētahi. Kareni au i mōhio ko Tū. Wai nō kua mōhio au kua mea, ei, tē taha o nā tamariki o Tū hoi i tū ki te wahine. Mōhio koe ko wai. Kare au i tiaki kia kitea kua karawhiu te kurī. Ā, he aha tō hiahia? Whakamutua tō Tū ki te kōrero. Kare au i tū i runga i te marae. I tū kē au rōtu i te whare. Kāre anu i oti te mauri o te kōrero, ka tū koe, mea kōrero mai ia, whakamutua. Ae, kai te reri nā mea wāhine ki te tū, engari ko nā tikana, he he. He he. Anei te wā mō nā kuia e kōrero ake nei a. Inei, e pēnei ai te kuku reo nā te mea ētahi o nā marae kei Ngāti Porou, kei, ā, kei rongo mai wahine, tukuna ai te wahine ki te tū te kōrero. Ka miki i a Ngāti Porou e whakaae tonu nei, engari, kawa rātau katoa e moana i a au, he tuku iho ariki neha o rātau. Tēnā kāua i tā ngata kōrero.

Mo te wahine ki te tu ringa i te marae i te kore. I roto i nga, i nga korero a o matou kaumatua ko te, tetehi o nga, o nga take i kore i e, nga wahine e tu i te marae, i nga wa pea o mua, mehemea he, He wairua kino. Ā, kāre rātou e pai kia riro mā, kia, kia, kia weroa ki te wahine. Koirā ka tū ngā tāne ki runga. Koirā anō hoki pea te take me haere atu ana he ope ki runga i te marae koinei, aku kōrero ki aku, ki aku kōtiro. Ko rātou hoki he hiana kia, ko rātou ki mua ki te karanga, nē, mā rātou hei karanga, kia tau ka. Mehemea i ngā wā o mua, o ngā kaumātua, ngā wāhine kaumātua tonu ngā mea o mua, te mea kua kaumātua rātou, kua kore rātou e whai tamariki ināianei, mehemea ka puta mai he wero ka mate rātou, kei te pai. Ko koutou, Ko koutou. Na koe rā, ngā kono ki a mātou, ki ahau anyway, te take o ngā wāhine, ngā wāhine tamariki ki muri, ngā wāhine kaumātua ki mua, mō te haramai o te wero, ngā wāhine kua hipa te wā whai tamariki. Ka pai. Ki a koe, one ho. Kia pai ake au a te uru. Pēnā ka whakaae ia ahau ki te tū i te kōrero, e, e tū ana ahau. Kia mōhio koe. Ki tētahi wā, kua tīmata nei au ki te hari haere taku matua, ki te haere i ngā haere ka haere. Oh, kua ōkaka au ki te tū ki te, ki te kōrero. Tino ōkaka nei ki te tū, kei wā mātau huihui te kāinga. Kua hiahia au, kua hau tonu e tū ki te kōrero, ki te mea. Ka kī mai te koroua ki ahau, Haramai, haramai, āe, āe, haramai, ka heria mai te tūru. Ki te mahau o te whare, te, ki te mahau o te whare, haerea mai te tū, ka karā mai, hara mai. Ah, haere atu au, ka teikā mai. E no, ka no, a mei, na, i te mea, kua hiahia koe te kōrero. E no, na te ana, whakaputa i wō kōrero, i te mahau o te whare, nei, te mahau. Mm, mm, mm. Hera, kōrero, atu tū atu au, ka mea, hai, Mahi a te koroua nei ki ahau, me te whakanō i ahau. Kātahi ka kī mai ki ahau, koinei tētahi mea kia maumahara koe, kaua rawa koe e tū ki te kōrero. Ah, ka hiahia koe i te kōrero tō ōkaka, e noho, engari te mahau o te whare, e noho, ka kōrero, kia kora e oku koe e kīia mai e ngā koroua rā, e noho ki raro. Āe, koirā. Ana, Hei taua wā, nō muri mai, ka tae mai a Whina tō mātou marae. That's right. Ehara mai ki te pānui haere i tana hīkoi, nē. Ka tae mai te kuia rā ki tō mātou marae. Ā, kia mōke ki a Whina, ā, nōna te, te wā, mō te kōrero, i ngā wā katoa, i hea, e whai nō ki a Whina. Ā, te taenga mai, te, ā, whakamanaakihia te koroua nei, ā, mōhio hoki ki a rāua hoa hoa. Ā, ka tae mai. Nō te ata, mō te pānui o ana kōrero, ā, kua tū te kuia rā, kua tū i te haere ki te, te kōrero ki te, tō mātou iwi i waho. Ā, ka. I waho tēnei? Āe, i waho. Āe, i atu te koroua rā, haere mai, i waho noho te, me, me Kāreihīria ki roto i te whare. Pai kē pēnei i Hīria ki roto i te whare. Kia tae ai te tua te kuia nao. E te noei hau koe ora mei hara mai ko nga kaimahi ke. Ara kau ko nga manuhiri ko nga mea noho matou. Te kaimahi katoa ano, a, hare katoa mai kai waho noio. A, koe a te koroa kai te pai. A, koe kara nga whina hai koe. Kai te wera kua reria ia ki te haere atu. Ana, tau ahua ano. Ka karanga atu te koroa ra. Hara mai e whina. Anei tō tūru, aha ka ao, kei te tū au ki te kōrero ki te hunga nei, ka atu te koroua rā, e noho e Whina, ka hau e Whina, ka kaha mai a Whina, ao, ka hau te koroua rā, e noho e Whina kia, kua rei taku iwi e kī atu ki a koe, e noho ki raro, taua kōrero anō rei puta ki ahau. I puta ano i a ia ki awhina tera korero. Ne, whairae katoa. Engari, ae, kai te kere whare ria utu. Ngo i oki, e he nana ki a tonu au ki te whiu korero. Na ano i a te uruna. Kia hoki ake ki te wa mo te, mo te mana, mo te karanga nei, ne. I wa mau a haere ano. Kua whakataruna ki ahau hai wahako, hai wahakaranga, hai wahakaranga mōna. Ha, kare rā ue mōhio ki tēnā mai. Hoi anō ka haere māua, ka kī mai ki ahau, kai roto i a koe, ka haere nō mai ngā kupu. Ha, ka tutu ratou ki taku matua, ana ka haere māua. Ha, he nana ki a Tomi tētahi wā māua haere, ka kī mai ki ahau, nā, Tukuna wau ko kupu. Aa, pai no ki a au, e tika tonu pea aku kupu ki ta te mea kare no e korero kare he aha. Koinei na mea i, i mohio ai au, na konga ki a au ne. Ka tei ma whakahaere ki te tangihanga o te, te wahine a, a Rangi Royal, te whakarewarewa. Ka tei ma waka, ka haere atu ki te, te marae. Ā, kua kī mai ki ahau, Ā, nei wō kupu. Engari, kia maumahara te whakahua i tō maunga, taku maunga. Ō, āe, ā, pai nō. Ā, nō, engari, nō te reo karanga a te kuia, ka tae nō ka kī mai ki ahau, Ā, e rua kē ngā tūpāpaku, e rua. Au, ko kore hoki e mōhio, ko kore e aro, ā, tei ka kī mai ki au, te ika huarua. Nē, nāna ki au i whakaako ki te karanga. Ā, te ika huarua, ana koe rā, tō māua haerenga atu. Koinei ngā whakaakoranga ki ahau nā te koroua kēra i mōhio i au ki mua ētahi kupu mō te. Engari ko tana karanga tonu hoki whenaka i roto i a koe, haere nō mai nē, mm. haere nō mai ngā kōrero, haere nō mai. Ka mea, haere mai i hea. Ai nō, ka, ka, ka, ka tūtaki au ki tētahi nō mātou. Rātou ka kī mai ki ahau, Kia mōhio koe te korou ana, tō rātou haerenga ki tētahi tangi i te kaha. Ka whakatūi a ia te kuia e te korou ara, nā te mea ka rakau ana he, he, he kuia i tua atu i a ia ki te karanga. Ka rakau anō ia ki a karanga. Kore, kore ana. Ka kī a te korou ara, kei te pai e hine hara mai. Pupuri tana ringaringa, ka haere atu i a ia, ka kī atu, Pai noa iho, ka haere noa mai te kōrero ki a koe. Ana? Tika tonu, i haere nō mai, nē, koe rā mea, me te tika tērā, nē. Mō tēnei mea, mō te, mō te karanga a te wahine. Yeah. Ana, i aha a Whina? I noho a Whina i runga i tana tū? Oh, i noho a Whina. He, i noho a Whina. Nā, ka pai. Pēhea e paku kōrero whakamārama mō te, mō tō kaupapa? Ko ngā. I tīmatahia mai e koe inanahi nei? I ngā wā he ora ana te puea me ana kaumātua, ka whakaputa mai pea te whakaaro ki a rātou kia whakakotahi i ngā kōrero, i ngā mahi. Nā, kātahi ka haere rātou, puta noa te. Kia haere ki Ngāti Porou ki ērā wāhi te whakahuihui i ā rātou kōrero mō ngā mahi atua. Nā, ka mutu ka whakakotahingia tā rātou I think this is the one. No, it's not. Kei te pai. Kei te pai. But koirā te, te, tā rātou mea whakakotahi i ō rātou whakaaro mō ngā mahi atua, nei, mō ngā atua. Ah. E te puea mā. Ai, te puea. Kare anō e Hēnare Tūwhāngai kia kaumātua i ērā wā. Ko Tamereueti, ko Te Puea. Tūmatema. Tūmatema katoa rātou. Nā, koinei te mutunga o tā rātou te rā. Heoi nā, ngā rārangi ingoa. Āe, ngā rārangi ingoa rā o ngā, te ao. He tohu whakamahara ki ngā whakatupuranga tāngata o roto i te rima mano e ono rau tau ka. horia ki muri. He whakamaharatanga mō ngā tūpuna i tuku iho i a Io Matua e 98 ngā whakatupuranga ki a Hoturoa. Āe. Nā, tīmata mai ai ō matua. Mēnā ngā, ngā atua tangata me hua, tae hua ki a tātou ki ngā tangata. Ngā ingoa o tātou whenua, ngā, ngā ingoa o ngā waka, ngā ingoa o ngā waka i haere mai ki konei, ngā mea i hoki anō.

E mahi nei tātou kia mau nā kōrero i runga i ēnei mīhini tangota nō whakaahua, i runga i ēnei mīhini tangota nō whakaahua, i runga rānei i te ipurangi, te internet e mahia nei, te ipukarea e mahia nei. Nā, ko te tikana ia, Ko te, ko te whakamau i nā kōrero a te huna pakeke i runga i, i ēnei tūmomo āhuatanga, inā kia tae ki te wā e ngaro atu ai te hunga mōhio mātatau ki nā kōrero, nā tikana, kua mau i runga i tētahi rīpene, i runga i tētahi mīhini rānei, hai whakaako I te huna a rangatahi, taiohi, tamariki, kōhunahuna kei te haere ake a tōna wā. Pēhea ana ki a koutou tēnei āhua? Pēnā pea mātou kāre i whakaae ki tēnei, kāre mātou e noho i konei. Kāre pea mātou e haramai ki tēnei. Ka hoki whakamuri anō waku mea. ki taku matua. Nā, tana kōrero mō tātou mō te iwi Māori, he iwi matepiko ki wā tātou kōrero. Tūhoe e karanga ana, ōre rawa e tuku kōrero, wē rā mea, nei. Ana, ngā kōrero i tīmata ai i te whakaputa ko a te kōti. Ngā kōrero whakaari a te kōti. Tino pai hoki ki a ia wera korero, ngakau nui a ia ki nga korero a te koti, nga nga kupu whakaari. Ka haere ia ki nga ra, tana mahi he werowero i nga koroua kia puta nga, nga kupu whakaari a te koti mo tena marae, mo tena marae, mo tena marae. Whai ratana mai, i wāna haere ki ngā rā, he werowero. Oh, noho puku a Tūoe. Ko Tūoe te mea noho puku ki wā rātou kōrero. Mō ngā kupu whakaari a te kōti. Ah, ka pātai mai ki a ia, a pēhea ngā kōrero whakaari o tōu marae? Ka kī atu a ia, pai noho taku whakaputa, ahakoa he kino. nē, wera hoki te, ki a rātou hei wētewa ngā kupu whakaari a te Kooti o he kino, nē. Ka kī a ia, ahakoa he kino, nē, pai noho taku whakaputa. Ka tīmata a ia ki te whakaputa i ngā kōrero whakaari a te Kooti mō tō mātou marae mō Ruataupare. Mōhio ana hoki koe ki ngā kōrero kupu whakaari a te Kooti puta ai nē, mō Ruataupare. Tana kī rā, ka papaki ngā pakitara, ngā pakitara, nē, e tūngaroa ki te whaki, whatitoka. Whai rā ngā kōrero i takoto i a ia mō, mō tō mātou whare. Ā, whai anō, kei ngā whakamārāma hoki a Wētai hei kino, wērā kupu whakaari. Ā, ka kī a ia, hā, hāhea, Te mea kē, me whakaputa wērā kōrero ki ngā tamariki. Ahakoa te kino, engari kia mau ai, kia mau ai wērā kōrero, kia kore e ngaro. Nō reira tana tīmatanga i te whakamahi i ahau, te whakatuhituhi ngā kōrero, kia mau ai. Ka hai kawa ia i Matepiko ki te kōrero. Koe rata no tana kī, kaua e Matepiko ki ngā kōrero. Nana tīmata nei au ki te mahi o ana kōrero. Ā, ka kī mai ki ahau, kua puta mai ngā mīhini a te Pākehā. Ngā mīhini. Kua kī mai ki ahau, ana, tīkina koe ētahi o ngā mīhini nā. Koinā tētahi mea hei hopu i ngā kōrero. Ā, āe, ka mau au tau ki ngā. ki ngā mīhini ka tīmata ki te whakarō ki a ia, waia tonu ki te whāngai mai i ngā kōrero i a ia. Ana, kua kī mai, haere koe te whakarongo ki wō kuia. Engari, kia tūpato. Ena koe kia haere ki a rātou, kai a rātou mō te tikanga. Whena ka kī mai, kāre mātou e hiahia ki te kōrero ki runga i tēnā mīhini, waiho. Pērā ka kī mai, kāre mātou e hiahia ki a koe i te tuitui, kaua e pā. Ka tīmata au ki te haere ki wētehi o ā koutou kuta ngā kuia. Nei te kōrero māua mō Maki te ata nei. Ko Maki tētehi o ngā kuia i haere ahau ki te kai ahau ētahi o ana kōrero. Engari ana, koirā hoki, tētehi o ngā kuia i kī mai ki ahau. Hei kau, kaua te pene, kaua te a, me whakarongo. Ara, koe ra taku mai, hokihoki, kia maua i a au. Na wai ra katoa nga mea a te korou a toutou ki a au, mo te whakaputa korero ki a kora i engaro. Na no reira i mau ai nga korero ake, nga korero katoa o to matou marae nana i whakaputa. Ana, whakamohio a matou tamariki, kua kaha.

Kei a ia hoki ki a ia, ki a ngā mākua, ki a ngā mākua, kia kore e ngaro. Ana koinei pea hoki tā koutou mea e mahi nei nāianei nā, kāre noho he aha kia, kāre noho he aha kia, kia hangātia hoki taku mōhio mō tērā. Ka pai. Ko māua ko Te Rangihau, nā māua tēnā mahi haere atu nā ki tō pāpā, tō matua ki te, kia mau ai nā kōrero ki runga i pēnei. Engari, i taua wā rā, kāre te Pākehā i pīra ni, ki nā kōrero Māori kia whakairihia runga i te pouaka whakaata. Engari, a, ko ia, ko te kuia o Matatā, ko Pāteriki. A, a Pirihita. A Pirihita. A, a, a Pirihita. A, ko, ko, ko, ko, koe, Ko Piri... Pirihita Pāteriki. Āe, koia, koia tētahi o nā kaumātua i taua wā rā, i mahi. Kai au tētahi rīpene hai iho atu ki a koe. Uh, kia mau ai taku, taku, taku kōrero runga te mīhini re kai te hoatu e au tētahi rīpene ki a koe. Ki a koe, Huirangi, tēnei mea o te wēnei tūmomo mahi a tātou ināianei. Mō au kei te tautoko mai koe. Āe, kai te whakarongo ake au ki ngā kaupapa nei he wā anō kore rawa i pīrangitia kia kawea ki waho ake o te rohe, nē. Mahara ake au ki tērā kuia i kōrero ai au i nana ai rā mō Moerewarewa. I ara mai ki a au ki te kawe mai i tētehi karakia ki a au, kua kite hoki ia e kore e mau i ētahi atu o te kāinga, nē? Ā, ara mai ki a au te kōrero mai ki a au, nā, mō te karakia nei. Ana, ka noho ia ki te taki i tana karakia, ā, mōhio tonu atu au kua rongo hoki au i ngā kaumātua e kawe ana i taua karakia rā i te kāinga. Ana, i roto hoki ko ngā tikanga, te tikanga o tēnei mea e pā ana ki te hunga ora, e pā ana ki te wai, e pā ana ki te kawa, e pā ana ki te tapu, ā, nā, ka aria mai ki a au. Ana, ko tana kōrero, ā, purutia kia mau, kaua e tukuna ki a wai, ki a wai. Engari, i ēnei rā, kāore e taea e te pupuru, ka tae ki te wā e tika ana mō te tuku, ā, kai reira ngā mea nei e kapokapo ana nei, e, ana, kua kore e taea te pupuru, ā,

Nā, engari i roto i ā mātou wānanga, kua kite ake au te ūnga e ako ana i ngā tikanga, i ngā karakia, i ngā kōrero, koirā tā rātou kei te pīrangi, nē? Arā, ko ngā uri o te kāinga, ao, kei te pai, kei te wāngaia atu. Engari, e, ki a au nei, kua tae ki te wā, e, e ara i te mea e pupuru, e, e pupuru kai ponu nei, engari i runga anō i ngā tapu i kōrerotia ai e rātou mā, nē. Purutia ki au, purutia ki a mau, ara ki a mau tonu, engari akoa i tērā āhua, kai te ngarongaro aere tonu ngā mea nei. Anō ira, as you know, e, He wāhanga iti noi o ngā mea i mau mai i a au. He nui tonu ngā kōrero kei te noho tōpū i roto i ngā tuhinga kōrero, i roto i ngā pūrau nui, ngā pūrau iti, kua tuhia ngā kōrero, ā, nō reira, kei reira e tatari mai ana ki te unga mātakitaki, pīrangi ana, kua kite, ahakoa e ara ana rātou, E aro atu ana, nē, e aro ata, e aro atu ana i runga i te ngākau nui, i runga i te whakapono, ā, i runga tonu i te manaaki me te tapu e mau ana, nē. Mehemea e pūmau ana ki ērā āhuatanga, ana, Ka ora katoa tātou. Nō reira, ko tēnei kaupapa, āe, kua roa tonu e aere ana. Kua kite ake au ināiane kua noho ko ēnei mea hei kuia, hei kaumātua, kōrero ki ngā mokopuna, i te wā, i te kāinga, te wā e moe ana, ka rongo ngā taringa, ana kai te uruuru ngā kōrero ki te inengaro, ki te ngākau o te tangata. Ana, he oranga ka puta i tēnei āhua. Engari, he ara i te mea me kōrero tātou mō ēnei mea ināia tonu nei, engari me kōrero tonu ki te mana o te tukutuku, i te ara tūnui, te ara tūroa, te ara tūatea, mutunga kore, arā, tērā e tau mai rā kei runga. E ngana nei te Kāwana ki te oko atu ki ngā unga o rāwai, ngā kaporei ana E titiro mai ana ki te moni e noho ana ki roto i ēnei āhuatanga, ko tā rātou kia riro i a rātou. Ko tāku e kī ake, kia kaua e tukuna e tātou, kia riro i a wai, i a wai. E ū tonu ai ēnei taonga ki a tātou, o Te Ara Tūnui, o Te Ara Tūatea, mutunga kore. Na, kia pumau tonu tatou. Kai te aia tonu nga pakanga mo tenei kaupapa. Inaia tonu nei, tera atu wiki i timata ai nga korero. Engari kua takoto kei nga wawata o te kawanatanga kia ohona atu. Tenia, engari ko enei mea ka aia tonu, kare he raru rauhi enei. A, engari, kai te aua o te tangata ki te tuku i te karakia, i te korero, i te ara nei. E. E, me mutu te kaipona, kia ora i ngā mokopuna. Ai, koira tāku. Kia ora. E uru, ki a koe? Ā, ki a au. Ki a au, e, e whakaae au. E whakaae au nā te mea, e, e wātea ana te huarahi ki a mātou. Kāre au i te kōrero mō tētahi iwi atu. Ko wāku nā kōrero e noho tonu ana i runga i wā tātou nā tikanga. Kai te puta rā wā tātou tamariki ki roto i wēnei. Nē. E, ki au, whakamihi au ki a Tānia i te mōhiohana ki te karana mai i a mātou nei ki a Haramai. I mau ai wēnei kōrero. Mau ai wēnei kōrero. Koei au ka hua, kare puta mai waku mokopuna ki roto i tenei, tenei roopu mahi ai. I taku, taku whakaae ki tenei mea, ko hau te kuia u ai wa matou tamariki, e kui. Nga tamariki o nga whare wa he aha ni i penei ai, i penei ai. Na ka roa au, na te mea ko toku mohio, kari pera rawa, i a mātou nei kimi ana i tēnei mea i te kōrero, kari tuku nei o nā kōrero. Kari tuku. Mā tō kaha ki te whakaako, ki te whakarono, koirā kē hoki te ako nei. Nā rā ka whakaaro mātou i tērā wā, he aha tātou i kura i mēnā mai e o tātou whaea, o koroua rānei me pēnei, pēnei. Engari a Ni noho te kōrero ki a tātou whakarongo titiro. Koirā te ako. Engari ko tō rātou hiahia kia kōrero mai, pēnī nā tamariki o nāianei, me kōrero atu koe. Nō reira, kare ōku āwanawana ki te. ki te tuku i wāku kōrero. Nā te mea koa i au ka, ka hua, ka mōhio, ka puta mai o aku mokopuna, nā te mea, nā tamariki o tēnā rohe, o tēnā rohe, tēnā rohe, ka whai nā kōrero anō o tōna rohe, nē. Koinei taku kore, e matapiko i nā kōrero. Ka haramai ia nā Te Awa ki te whai i wā rātau, te koroua nei, tātau na nei. E neria nei kē pea te kōrero ka whiua mai. Haere rā anō nā Wiriwiri te poroha me te kuia nei ki reira rā anō kōrero mai ai. Me hea? Pēnā hoki, he pēnei wā tātau tamariki, anei a. i nā tamariki whakahaere, e nākau nui nei ki te hopu i a mātou i nā kaumātua mō nā kōrero. Whāitu ērā kōrero. Whāitu. Ēnei me taku kī, ka whāiti tonu. Nā te mea, kare tētahi iwi e hiahia ki te kapo i te kōrero a tētahi, nē hā? Ka whai tonu tērā iwi nā kōrero mō Ngāti Awa. Nā, nā kōrero mō Taranaki, nā kōrero mō Tūhoe. Ea, haere raura, ko ai hei whakahē i a mātou. Hoi anō, kei te mihi noa ake ki a koutou, ā, ā, ngā rangatira. Kei te kī au he rangatira koutou. Can I have that in writing? Ko koe, engari ko koe, Huirangi. Mātou rā konei, nē? Ko koe, Huirangi, ko koe te ariki. Ko koe te ariki. Can I have a special one for our iwi? so they know who they're talking to. Ai te mō au, hai, kai te au, āwana wana e tahi o koutou, i nā kōrua o koutou iwi ka hoki e tana koutou, hai, koi rāra wa nā kōrua nā kuia. Hoi anō, kai te mihi noa ake ki te, ki a koutou i te taumata, kai te mihi ki te kura, ki te wānana, i, i whakatakotohia mai nei e koutou. Katoa i nā rā e rua nei, ā tōna wā ko te wawata ia, ka hoki mai anō tātou ki te kōrero whakaoti i ngā kaupapa nui hai taki ki mua ki ngā whakatipuranga e haere ake nei. Kia ora tātā.